Silaan nyaata qabaadhe niin nyaadha jedhe. Silaan mana qabaadhe keessaan rafa jedhe. Silaan makiinaa qabaadhe niin oofa jedhe. Silaa waan dhugu qabaadhe niin dhuga jedhe. Silaa ak- niin ajaayita naan jaan. Silaa shittoo qabaadhe niin dibadha jedhe. Ni fokkotta naan jaan. Silaa bakkaan qaama dhiqadhu qabaadhe niin qa- niin dhiqadha jedhe. Huccuu wasaka qabda naan jaan. Silaa huccuu bareedduu qabaadhe tana numaa waan fedhu islaama. Viidiyoo kana sadaqaa. sadaqaa irraa dubbachu jira anaafis sadaqaa ta'a viidiyoo kana fuudhi atiis obboleeyyan keenya hundaaf geessi isaaniifis sadaqaa ta'a haa sad- atiis sadaqadhu viidiyoo kana sheer godhuudhaan sheer godhuun rabbi subhaanahu wa ta'ala akka sadaqaatti siif haa hisaabu sheer godhi viidiyoo kana laalee namni nama gargaaru ni mala kanaafuu yaa obboleen islaama sheer godhi viidiyoo kana akka ati sadaqattitti rabbi siif haa haa hisaabu nabii keessa sallallahu alaihi wasallam soomana keessa irra gaariidha. Waa baatii taanirra soomana kana keessa irra caalaa tola namaa oola. Irra caalaa nama gargaara. Irra caalaa miskiina Odoo ati maallaqa qabdu. Otoo ati baankii kee guutuu odoo jirtuu namni akka keetii ka afaan kee beeku islaamni akkamitti rakkata akkamitti waan itti furu dhaba Yaa abbaleen islaamaa ammallee hin geenye wallaahi gammadeetin jira ammoo ammallee hin geenye wal hin geenye deemaa gargaaraa maallaqa keessan gar kannaa miskiina nyaachisaa haadhaa jira abbaa jira ka waan itti furan hin qabne maalumaan ilma kiyya nyaachisa maaluma furra arraan tana abbaan alaga taa'eetuma harka maratee taa'a

Gandi tokko, biyti tokko wali qabamanii bakka takkatti maallaqa bubuusanii biyyi keenya akkamitti uummanni biyya keenya akkamitti beela'u akkamitti soomana kana odoo nyaata waan itti furan hin qabne taa'an mana keessa akkamitti jaanii wali dhufanii waan qaban bubuusanii uummata biyya isaanitti ergan wallaahi wanti akkanaa na gammachiise takka hin jirtu nabii keenya sallallahu alaihi wasallam gargaaraa je miskiina bira dhaabbadhaa bira taa'aa nyaachisaa obaasaa soomana waan itti furan kannaaf je nabii keenya sallallahu alaihi wasallam soomana keessa irra gaariidha waa baatii taanirra soomana kana keessa irra caalaa tola namaa oole irra caalaa nama gargaara irra caalaa miskiina nyaachisa miskiinaaf dhaabbata fadhii isaanii guutaaf nutis akkas godhu jira Ummanni keenya ka Oromoo akkas godha jiru wallaahi haalaani gammanne gaalaaniin gammade yaa obboleen islaam warra hongowe rabbi nun godhin irraa obboleen islaama ammaas ka jirtan ka horii qabdan ka horii keessanii teeysan irraa du'uun male Bi- gargaari ollaa kee gargaari mee ati ummaan tee as teessee ummaa teetiif maallaqa ergita ollaan kee isa is- ummaa teetii akkam jedhama ka o- fira hin qabne asirraa ka nam tokko maallaqa asirraa isaaniif hin ergan ka maa akkami sooma jiran odoo ati maallaqa qabdu maallaqa kee hin ciisin irraa du'uu ni malta maallaqa kee ummanni hin taane fudhachu yoo ammaan tana addunyaa kana keessatti Yoo bakka jirtanitti baankii keessa kaayattee yoo duute ummatuma baankii fudhata. Kanaafuu sadaqadhu baatiin baatii hunda caaltu san keessa jira. Sadaqadhu baatii sadaqaa keessa jira. Sadaqadhu ibidda jahannamaa sadaqaa sirraa dhaamsiti. Sadaqadhu Rabbi subhaanahu wa ta'ala aara isaa sirraa dhaamsiti. Sadaqadhu miskiina kee gargaari, nyaachisi, obaasi. Wallaahi baatiin baatii ajaa'ibaati. Wallaahi sadaqaan sadaqa ajaa'ibaati. Sadaqaan gizee kaanuu haalaan jabdu ta baatii tanaa moo adda. Ilmi namaa gizee du'e wanni gaafatamu salaata. Salaata moo tani jedha yaa Allah way silaan sadaqadhe. Dalagaan sadaqaa

kan isirraa miidhame kan mana ciisu keessan sanirraa sadaqadhaa sadaqaan ni fayyistii waan ajaa'iba yoo si dhukkubsate yoo ati dhukkubsatte sadaqadhu dafi aboo maallaqa qabda biran taa'i taa'i si wayya wallaahi kay sadaqadhu barakaa baatii tanaa ha, suwaaba baartii tanaa akka sin dabarre deemi biyya keessan ta'uu Bakka banaa ta'uu gargaari miskiina. Odoo ati maallaqa qabdu. Otoo ati baankii kee guutuu odoo jirtuu namni akka keetii ka afaan kee beeku islaamni akkamitti rakkata akkamitti waan itti furu dhaba yaa abban islaamaa ammallee hin geenye wallaahi gammadeetiin jira ammoo ammallee hin geenye wal hin geenye deemaa gargaaraa maallaqa keessan gar- kannaa Miskiina nyaachisaa haadhaa jira abbaa jira ka waan itti furan hin qabne maalumaan ilma kiyya nyaachisa maaluma furra arraan tana abbaan alaga taa'eetuma harka maratee taa'u yaa obboleeyni islaamaa ka rabbiin sirratti dhangalaase ni'imaa isaa ka rabbiin siif kanne horii isa ka rabbiin siif kanne gammachuu horiin qabdu yaa obboleeyna keet yaa obboleessa kiyya yaa obboleeytii tiyya horii keetiin hin ciisin ka'i sadaqadhu gargaari miskiina san beelawaa san gargaari dhaqqabsiisi kanniif waan rabbi siif kannerraa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa duraanuu gaafa ati hin qabne kasii kanne is ammaasis rabbiif jettee gizee kanne irratti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa siif kanne wallaahi jee rabbi sun nabii keenya sallallahu alaihi wasallam maal sadaqaan maallaqni ati kannitu sirraa hin irratu siif dabalama malee jeen dhugaa dhagaa laal duraan ati hin qabdu miskiina ilmi namaa Taajirri, tujjaarri, Rabbi. Ghaanii, isaatu namaaf kanna. Isaan nuu kanna. Isaan nuu kanne guu duraanuu kan hin qabne. Arraas atiis kan Rabbi subhaanahu wa ta'ala siif kanna. Warri addunyaa, warri lafa jirtan tola namaa oola, gargaara. Warri samii isiniif tola oolla jedhe. Kanaafuu yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii tiyya. ta qooda kana keessa yoo hin qabaanne yoo hin gargaarree jiraatte dhaamsa kana dhaqqabsiisaa bileen kiyya. Ga- Sadaqadhu gargaari miskiina beelawaa san ka ala ciisuu jiru. Seenaa tana kan isiniin namticha tokko miskiina jechuudha. Cicciramaa cuun isaa beelee jira. fuulli jijjiiramee jira. Gizee halaala arka namni maraa taanaan ja'a jee. Mee dhaggeeffadha. Gizee namni na arke maraa taanaan ja'a jee. Mee na sadaqadhaa gizee hin jeen maallaqa isiniif kanin farshootti dhuyda itti sakraanta waan badaa itti gootaa siif hin kaninuu naan jee. Mee rabbi sodaadhaa jee. Anni beelawa. Ilma namaati. Nyaataa nyaachuu fadha. Ha? Akkami beekan akkaan itti dhugu? Akkami beekan akkaan itti sakraan? Ifii kiyyaafuu tan sakraanaa dhiisiti waanumaa boru nyaadhu hin qabu jee bakkaan ciisu hin qabu jee huccuu cicciramtuu tan fedheetiin uffadhee jee silaan qabaadhe bareedduun uffadha jee silaan mana qabaadhe keessaan rafa jee silaan firija qabaadhe baneetiin keessaa nyaadha jee yaa Allah silaan huccuu bareedduu qabaadhe tan akkamittiin uffadha jee huccuu cicciramtuu wasaka xurii ajooytuu tan akkamittiin uffadha jee Silaa bakka qaama itti dhiqatan qabaadhe qaama dhiqadheetiin firraa qulqulleessa jee. Rifeensi itti bahee kanaa kanaa silaa bakkaan itti haaddadhu qabaadhe firraa haadeetiin tolfadhee bareedee ifeetiin deema jee. Hin qabu jee. Kana hunda hin qabu jee. Waan takka hin qabu jee. Nama gizeen gaafadhu naan lolan jee. Na arihan jee. na tuffatan jedhe maali namni akkanaa naan ja'an jedhe na waa karaa hamaatti naa laalan jecha hamaatti naan dhawan jedhe ammoo ani wani niin gaafadhe xiqishuma nyaata naa kanna waan dhugan naa kanna silaan nyaata qabaadhe niin nyaadha jedhe silaan mana qabaadhe keessaan rafa jedhe silaan makiinaa qabaadhe niin oofa jedhe silaa waan dhugu qabaadhe niin dhuga jedhe silaa ak- niin ajaayita naan jaan silaa shittoo qabaadhe niin dibadha jedhe ni fokkotta naan jaan Silaa bakkaan qaama dhiqadhu qabaadhe niin qa- niin dhiqadha jedhe. Huccuu wasaka qabdee naan jaan silaa huccuu bareedduu qabaadhe tana numaa waan uffadhuu jedhe. Yaa obboleen Islaamaa nama meeqaa meeqaa jira ka akkas jiru. Miskiina dadhabaa ka nam tokkollee isan gargaar ka humna hin qabne cicciramaa huccuu yaa obboleen hin tuffatin. Du'aa'iin nama zaalimaa miskiinaa lafa hin buutu. Kanaafuu yoo humna qabaatte, yoo horii qabaatte hin taasisiniin gargaari miskiina kee, obboleeyyan kee, obboleeyyan kee, ko ollaa keetii gargaari, bira dhaabbadhu, nyaachisi, obaasi, Rabbi si nyaachisee, si obaasee ammata meeqa? Ammaas Rabbi subhaanahu wa ta'aala irra deebi'ee siif kanna, si nyaachiseetis si obaasa. Yaa obboleen Islaama viidiyoo kana sadaqaa. Sadaqaa irraa dubbachuu jira. Anaafis sadaqaa ta'a viidiyoo kana. Fuudhi atiis obboleeyyan keenya hundaaf geessi. Isaaniifis sadaqaa ta'a. Haasa atiis sadaqadhu viidiyoo kana sheer godhuudhaan. Sheer godhuun Rabbi subhaanahu wa ta'ala akka sadaqaatti siif haa hisaabu. Sheer godhi viidiyoo kana ilaalee namni nama gargaaru ni mala. Kanaafu yaa obboleen islaama share godhi video kana akka ati sadaqattitti rabbi siif haa hisaabu inshallah asumarratti irraa wadha hamma yeroo biraa wal agarru assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu